ini ndiri kuno kurutivi rweguruve kunyabonda e, ndo kune watiri kuti nhasi uno munin'ina mudiki kwatiri tese pakuberekwa ka saka nekudaro ndokwatiri kuda kumbokurukura maererano netsika yekuroorwa kwevana e, kana kuti kwahanzvadzi asi chinotanga zvine izvi kuti panongwa nongwa nongwa nezvimwe zvirehwarehwa zvese izvi asi chikurukuru chinezenge chichinzi ndo chaakuzotaurwa vanotaura rukusha kana vataura rukusha zvoreva kuti kuzimunja pobva pamiswa mbudzi inonzi mbudzi iyi ndeyezimbuya zukuru inobayiwa mbudzi iyoyo kana yabayiwa mbudzi iyoyo inobikwa masadza mukuwasha ndiye anenge achipakura achiita zvese zvakafanana naizvozvo saka mushure membudzi iyoyi zvaakureva kuti iyi mombe iyayi yeimwe inotsaurwa kubva kunoedzanisa pohatezvara yakugona kunongedzwa zvekare kune kune mudzimai azvarwa naambuya vapuhwa mombe yakuchinzi ndoo yeumai saka kana yanzi ndeyeumai iyo inotarisirwa kunzi ikabereka kaviri mumwe mwana obva ateurwa asi mutemo wayo chaiyo inonzi kana yabereka katatu neuriro yapera kana paine dzimwe dzinosara idzi dzinokwanisa kunge dzichizove dzinoroorawo vazukuru kana kuti hanzvadzi dzekumusha kwaadzimai hadzichisiyeni kwaatezvara saka kune dzinenge dzakambosara kumukuwasha zvinoreva kuti isu tinenge tichiti pachivanhu mukuwasha mukuya haapere kudyiwa pane zinge chiti paanenge awana dzichiuya paanenge awana dzichiuya ndo zvinozosvikoita kuti iyaya yakambobiswa iyayi ichibva yangovepoka zvoreva kuti dzababa dzinenge dzakwana tiri ipapo zvoreva kuti inguva nguva kuwasha anenge apinda musha auchira zvese apuwa tsananguro yekunzi mukuwasha wenyu zvakadai zvakadai zvakadai kobviswa chiuchire nekupinda mumusha saka haachatyisa kusvika pamusha paatezvara chero inguva kai ndo zvamunozoona achinzi azotuma munyai mushure menguva kuti chienda unotizisa chii mudzimai angave sekuru angave muzukuru kana kuti angave ani pavanyai unotisa mudzimai uyo saka kuchatorwa nguva yakangonoti kuti tongoti zvedu mwedzi mitanhatu sapi tapinda mune wechinomwe e, anofanirwa kunge anonosungirwa kunoenda mombe nembudzi mbiri mombe yaamai mombe yababa mombe yababa inourayiwa ndo inoitwa zvirango zvekuti ambuya naatezvara vanenge vachibuda kunze vachidarika mundya vachidarika mundya vachipinda mukati uyo une murume wake anenge vachidaro zvekare kai saka puchabikwa rongo resadza rezviyoka saka atezvara vanonokora sadza vachiseva vachipa mukuwasha saka ambuyawo vanonokora sadza vachiseva vachipa mwana wavo sese nenyama ka nokuti zvinee zvakabikwa nemushonga ndivo vanei vachiti masungiro mazona zvino zvapera zvazvo izvozvo ka zvaakureya kuti mwana uyu kuno kuno kwakuchizonzi ngakuchienda shoko rekunozivisa kuti a ah, kunoko kwaane machena ka kukasunungukwa mwana mukomana iwo bva waziva kuti tanzi tichigadzirira vodzura upfu hwavo hwemudzurwa zvisinoti hwemutiuri kana kuti hwemudzurwa saka chibage ichi chinonyikwa chodzurwa chichisefwa chidzurwa chisefwa zvakanaka naka kai fozobatwa jongwe rehuku kai here netswanda kai vanhu vaakuenda kunopurudza mwana vari vatatu pamazuva matatu vonodzoka zvekare vadzoka ikoko kai pakunopera kwemwedzi voona kuti mwana asimba akugona kuberekwa kumusana vochiendawo kuti ngaachienda achinoonekwa nei nevaridzi vake achinoona kumusha kwake vasvika kunoona kumusha kwacho manje kunotora futi mazuva akangoti kuti noti vanenge vaperekedzwa zvekare ka vachizadzikisa tsika dzemwana wavo kuti avasazoshorwa iye asazoshorwa zvekare ka saka mushure maizvozvo ndopo vanobva vasara vakuronga kuti tochironga nezvekuti kudzoka kwake akusi kubva tora nguva shomanana obva apuhwa imba yake saka uko vachanotiwo pane duri pane mutsvairo pane guyo pane huyo ngatichibvai tagadzirisa kuti kana akuchienda kumusha kwake oendawo aane zvekunoswotanga nazvo kumba make ukuwo kuvanoswomutambira zvakanakawo achibva ataura kuti a ah, iye opuwa asi haangoti kubikirwa nokubva atambira imba anomborambawo nokuti zvinotsoka zvonzi anga achiida chaizvo asi uko vanenge vataura kare kuti ndakunopuwa imba yangu ka kasi kechitatu sadza rinenge richibikwa iri rinenge richitobikirwa mumba yake kare haribikirwe kwaamwene nana tete hanzvadzi dzemurume kusvika akadamara azodya sadza iri zvonzi ah watambira imba yake ozopuwa chibhoyi chibhoyi ichocho ndochine chaakutamba ne nemwana uyu pano asakura dzungu kumunda kana nezvimwe zvaana achidaro asi kana ari muroora anenge akarayirwa netsika akaguta anenge achitoti akabika anenge achinodya naamwene ake nekamwewo kadikidiki parutiviwo kana aita murowa wakanaka kekupote zvaro chikurukuru chinodikanwa ndechekuti akuziva kuti ava vazukuru vemurume ava ndavana asekuru vemurume nevake taakureva kuti taapamubatanidzwa kana pakupa paakupuhwaka zviripo zvakakodzera zvaakawana amwene vachiita murume wake nevanin'ina vake nehanzva dzake ndomafanirwa mabatiro anodi anofanirwa kunge achivaita zvakangofanana naizvozvo kaya zvoreva kuti kana zvadaro pane pachiratidza kuti haazi kutsauranisa mhuri yaakawana yakadi yakagara magariro akanaka tobvumisa zvedi ipapo